Ini membahas balapan semalam lah. Nah, parak aja pang handil baru sungai raden ni pang ja jalannya tu beh aku tu bingung jua pang lobak mana yang ku tabrak semalam tu lah apa di tikungan handil baru tu larut aku semalam tu eh larut larut tecelubuk am pulang uma eh. ah di situ bocor pulang belum ditambal kalau nah jadi uh, kayak itu aja dah ikam ada lah ta, ta lihat balok lah di tengah hmm. jalan apa tahu okay. ada orang oh.
lipat ke apa hmm. itu hmm. ikam tahu aja hmm? kalau daerah-daerah situ tuh hmm? banyak oh, pak kalau ya. Nah, apalagi acil-acil yang rancak bawa baras tuh bisa bocor-bocor bang. Nah, itu mungkin baras loh. Uh, eh, karena tahu, aku aku kayak itu tuh bang. Bila nu tuh Prewelnya ja palingan rusak tu nah standarnya jua tajuntai-juntai kalo nah kada tahu jua aku kaya apa kah bisa tarabah tu kalo tarampak lalu apa anu semalam mungkin melihat acil-acil kalo cantik semalam tu nah itu kada tahu
aku tu semalam tu kada kada tahu tacelubuk kayanya tu.

Nah ustad tu menagur ja jangan mengganggu anu masyarakat sini kan terlalu nyaring motornya tu nah, nah itu sudah yang beulah aku tu eh kalo bepikir-pikir bujur jua iya kan kalo mengganggu masyarakat kita kada tahu pang dikira dosa kah apa kah kalo knalpot racing tu kan nyaring bujur mengganggu urang guring kan masyarakat sungai raden tu kada mau jua pang teganggu gara-gara suara si nyaringan ngetu kan. Nah, ee, keitu tu pang, aa, aku semalam datang turap tu. Aku dangar-dangar hmm. ikam rancak ja ke ya. turap yeah. setiap hari ja sampai-sampai hmm. sampai sahandilan eh? tahu ikam berkunjung ke situ. Hmm. Tapi ikam terima aja lah di yeah. Ya. kayak itu lah. Huh? Nah, kamu enggak rancak lah sudah ditagur hmm. di situ tuh. Kan rancak ditagur aja aku hmm. dengar-dengar ikam tuh ada pasian. Uh, bujur juga ikam lah aku semalam tuh ditagur-tagur lah Anu pang, kada paasian pang aku kalo jalan-jalan ke turap sana tu handak begaya aja pang, motorku ni larang kalo di daerah-daerah sekitar handil ni kan ngarannya motor larang ni kan, tapi bensin aku rancak rancak behutang pang hehe kaitu tu pang aku ni gayanya aja. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin aku bejalan itu ke handil baru kan nah aku itu mau ke pasar rudina kan pas mau ke pasar rudina itu beherengan tuh sama valentino rossi itu kan Pambualan jua pang, kukira pastinya datang dari turak pang bejalanan, tiap hari pang inya kesana tu kalo. Nah inya semalam tu di tikungan Halil Baru tu gugur, nah gugur. Aku tu eh eh disalahkan urang ma, urang-urang situ pang, dikiranya aku kalo yang maha anu ma, ma mulainya gugur, nah. Lain aku padahal tu. Banyak yang manuduh aku tu. Padahal uln selawarnya sangkut di prewelnya inya sorang kalo. Nah, inya jua bebual-bual di hadapanku. Nah aku jua mulutnya dari belakang. Saking pembualannya tu kuherengi tarus inya tu nah dari kurang lebih dari SD nol nol satu situ nah di mukanya situ nah di situ kuhiringi dari belakang kopong kopongi kalo nah di kopong kopongi tu supaya inya panas jua pang tapi aku kada tahu jua kenapa inya bisa talarut kalo. Nah, bujuran kaya aku aku perkirakan nya tu ada melihat acil-acil di warung tu kalo, seksi jua selawarnya kelihatan ngitu paha masih putihan kalo, nah mungkin gara-gara itu kalo inya curinya, oh inya menyebut padah ulih tumpah tu dustainya. Nah dustainya ja kalo ada oli tumpah tu. Padahal matanya melihat acil-acil seksi di situ kalo bubuhan acil-acil aerobik. Nah inya semalam tu tarabah jua kalo kada salah di muka kantor polisi tu. Uma, itu gara-gara melihat acil-acil main poli wayahnya tu kan. Matanya tu nah kada dijaga-jaga jua. Rancak bulak balik bulak balik pembualan jua pang Rosy nih kan mentang mentang motornya harat padahal aku harat lagi motorku kalo lebih larang kaya nya ambitku nih daripada ambitnya Rosy tuh kan nah Rosy tuh saking anu behutang jua di dealer belum bayar bayar tuh berapa bulan tuh kan nah tarik dealer tuh hanyar tahu jua kan tuh menang gaya aja pang nah biasanya bulik tuh buhum aja pang itu. Gimana perasaan Om Rosi melawan Pedrosa pas di jalanan sambil ojek sampai handil itu?
Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perasaanku kemarin tu gugup pang samboja sampai handil tu banyak gunung-gunung ya kalo nah taluncat-luncat disitu taluncat-luncat kan tau aja lah kalo taluncat-luncat tu kaya apa ambeien kambuh iya kan ambeien kambuh nah. Jurusnya tabahira kah? Nah bujur ikam. Akhirnya aku aku tabahira malam tu bahira. Uh begini Om Rusli, kan tantangannya tu kan banyak yeah. yang di, uh, di Hande hmm. sampai hmm. Samboja hmm. ini kan. Nah, yeah, kalau yeah. tabahira tu biasanya pian hmm. singgah ke hutan-hutan hmm. Betul, Nah, hmm. misalkan kalau WC itu kada ada kayak apa lagi deh ikam? eh, aku semalam tuh di tikungan Sungai Raden tuh ada masuk ke dalam kalau bogang ngarannya nah bogang itu di dalamnya tuh di sana tarus tuh banyak eh, pohon kuini nah di situ biasanya aku mahimpat nah mahimpat dulu kalau kawal bawa mancokan nah pas eh, aku bejalan ke kabun tuh ngarannya sambil sakit parut tuh salajur ai aku behira lah di padang pohon pisang orang situ kalo nah kabun orang tuh di situ bagus-bagus. pemandangannya bagus ya sa ya makanya aku betutup pohon pisang tuh sakit parut kalau ikan tahu aja kalau sakit parut nah kalau sakit parut tuh pasti sudah e, karena kalau ditahan tuh apa aja nekat jadinya kalau nah di sana tuh sekaligus imbahnya tuh mehimpat kuini